Egbe ma mete ŋu gana gbe nye ge o. Susu ma nu kea ne be wova ɖo fia wogblɔ be woatso ƒome nyɔnu nɛ ne wòle be nɛ. Ne nyɔnuwo gale amea si ho hã ɖe susu ma nu be wòle be nea, wotsɔ nyɔnu nɛ. Gake menye fia ɖe sia ɖe lɔ̃na xɔ nyɔnu ma o elabe ame, menye ame sia amee lɔ̃na be yeaɖe ƒomesrɔ̃ o. Si ke nenye be taflatsɛ nyɔnudola ƒemea meɖea nu ne nye tɔgbuiwo ɖuɔ o alo ŋutsuwo ɖuɔ o, nyɔnu wo tsi le gago alo wo tsi le adzalẽ ku tsa ele vovo ne ŋutsu tɔ. Ye nenye be nyanudola ƒeme hã la, ma amlɔ xɔme kpakpli esrɔ̃ ŋutsuɔ o alo amlɔ abadzi kpli esrɔ̃ ŋutsuɔ o. Ta ne ezu be ele fagbea mea, ne Mawu ɖo wòa, edɔe be dasi nɔ bo neva wɔ le xexeɛ me. Dzi nu le kpekpe me ke wo dzi kple be dɔ dasi yi ɖe wokɔ va anyigba ya dzi nɔ. Nu ma na Mawu wɔe be wome dzi na megba le dzi nu ya me ko dzi ne ya me ke koa, ne gba fɔfu ko la gba dzi vio. Be na fie fia ɖuɖu wo tsoɔ. Mm, efie hafi, neka fie. Ekpɔ be etsã hã, e, ye mie li. naneke me fu ɖe na mí o mm. emegaxo nye nu yi ko le dua nu mm, ke nye trono mo aro edu etrɔ ya dzi wotu dua ɖo elabe zi geɖea nyatɔgbi wɔ mutu edu dzro nane dzi wotu edu ɖo vivi le adzonu etɔ etɔ etɔ edɔ kawo ge nele akɔkpɔ ɖevi siawo dzi mawu kpɔ vidzi na me ao
Mawu kpɔ vi dzi na ma ke ɖe Mawu ma Mawu mele dziƒo o a aɖo ga ɖa alo ava kɔ gakɔ na be xɔ nakɔ kpɔ viwo dzi o. Ezɔ dɔlélɔwo gbɔ. Ɖewo mahi ava yi ɖe davia ma gbɔ axɔ dɔlélɔa gbɔ be ne davi afi. Vɔ eyi mía tɔgbuawo nɔ fima ɖe, woawoe wɔ yameʋu gbãtɔ. Ema wonɔ mía blem be Griktɔwo wɔ yameʋu gbãtɔ wodzi koklofu tsaɖa bɔ ŋuti ko tsi kpoto tso toa tamea? Mhm. Wo ŋutɔwo nya be menye nyateƒee o. Nye eŋegbe me woɖo tso. Blugba mete ŋu eŋegba ƒe afɔkakpa ŋka afɔkpaka tu go. Mhm. Blugba.
Fokɔ si baɖo hũ fi si teƒe sia teƒe yi ke nèle o luʋoɔ, no dzidzɔ ɖe ŋutifafa me. Ẽ, ènye ɖekakpui yi ke wɔ dɔ kple mí ƒe gbogbo hafi Yehowa Mawu yɔe. Yehowa Mawu ƒe didie nye be dɔ yi ke wòkɔ de asi nɛ be neva wɔ la agbetoe ama ewɔe vɔ, eya ta wòyɔe ɖo. Mawu nena be eƒe luʋɔ nedzudzɔ ɖe ŋutifafa me. Metɔ tɔgbi akɔsu adelia me le gbɔwò tso fiẽ va zã si nege adre kple afã. Nye kple nye dɔwɔha tsi gbogbowo le teƒe ya egbea, ye míedze egɔme kple bɔbɔbɔ, elabe aƒenɔ yi ke le mía gbɔ egbea etso peki. Ta egbe wɔna ya bɔbɔbɔ míeƒo ge ʋu awu nu, ye nenema ke nye producer so wadze agba be E, wadi bɔbɔbɔ ƒo e, ha, bɔbɔbɔ ha yewo ke le míaƒe nuto me, e, Gento me, Asiama kple tɔtɔwo katã. Bɔbɔbɔ habɔbɔ yewo lia. E, producer Vidzagba miawɔ dɔ lɔnti ale be woanɔ programme dzi vava ƒo bɔbɔbɔ ne mi live. Gbadagbe manyagblɔ na mi gado go egba mi nusrɔge ku ɖe eʋedu ŋuti mi gegege ɖe miaƒe srɔɖeƒewo. Míabia mía ɖokuiwo be, Nukawoe mí wɔwɔm nyui o? Nukae wòle be míawɔ hafi srɔ̃ɖeƒe wòadze edzi na mí? Susu ka ta le mía tɔgbuiwo kple mía mamawo ƒe ŋɔlia? Ne woɖe srɔ̃a, womegbea wo nɔe o, wonɔa wo nɔe ŋuti vovo heku kpea klea wo dome. Haɖewoɣi hã kpɔ be nyɔnu eve, etɔ̃ wole ŋutsu ɖeka ŋuti abe esrɔ̃tɔwo ene. Medzre edzre se ge ɖe wo dome o. Nuka tututue wɔe be egbea yi ke míegbɔgblɔ be míele suku dem le nuwo kplam alo le nuwo srɔ̃m ma, gake srɔ̃ɖeƒewo mele dzidzem o. Mino minoƒo ge tso eŋuti. Míade dzesi mía ɖokuiwo, elabe nye ame gblɔna zi geɖe be, Agbeto ya me míelea. Amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe nunya ƒe gɔmedzedzea eyae nye si dzedze eɖokui. Eʋawo míenye, eʋe kɔnue wòle be míawɔ. Ɖe susu ma ta míele gɔme dze ge egbea? Mía tɔgbuiwo tu míaƒe dzɔdzɔmenyawo kple míaƒe dekɔnuwo ɖe. Egbe yi ke enɔ nu na wo dona dzi. Hame lo li wo dona, elo li wo dona, nya me nye li wo gblɔna, elo li wo dona, adagana li wo gblɔna hafi mía gblɔna be abe bubu o. Nu sia nu yi ke wo wɔna agbeto ya ma wo ɣla nu mɔwo katã ɖe enu yewo me. Mía gbɔ ava ɖe wo ɖeka ɖeka. Vɔ Mede akpe ma nya gblɔ ne Sean Bett Ultimate, Sean Bett Company, woawoe tsɔ Sean Bett Ultimate kple Sean Bett Hair Food tsɔ heva xexea me fifia ye wòle dɔ wɔm le ame sia ame dzi dem. Sean Bett Ultimate-a, nenye be mèkpɔe kpɔ oa, eyae nye eye kpɔm nèle egbea. Dɔmee sesẽ aɖe wònye yi ke le agbagba dzem hele amewo xɔm ɖe agbe. Mía mama yiwo ke klo vena o, mía tɔgbuiwo ke klo vena. Ɖetugbuiwo katã wometsi o vɔa ali kple klo le fu ɖem na woƒe nɔmba wan, eyae nye Sean Bett Ultimate. Gbenɔ gbɔgblɔ zi geɖe be míwo ameyibɔ vevitɔ míwo ʋawa míexɔ gbɔgbɔmenyawo dzi se too much ye wɔe be míle fu kpem egbea. Nenye be ŋutsu kple srɔ̃ womlɔ anyi kura mete ŋu adɔ kple srɔ̃a ebu be yetasi alo yemama aɖe yexɔ yeƒe ŋutsu. Akpa gãtɔ nye tamebubu. Akpa gãtɔ nye ɖiɖi tame ŋuti. Ne ŋkea gbe be mezɔzɔ gɔe, mele ese zi aɖeke gɔe, eŋu me ko nanɔ yi anɔ apɛda apɛda. Ne va ɖo vɔa, wòagbe kawo katã wome mɔ ka medede mo. Ne va ɖo koa, ne le tsi vɔ ko nanɔ aza shɔm bɛt ɔntimɛnti asi nɔ. Mina mídzudzɔ yevuwo ƒe ami mɔ zazã Sean Bet Ɔnti me, Ne si vɔ ne mlɔ anyia hafi wòaɖo fɔfɔ me koa, egaɖoa gbe, eɖoa ame me. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four eight five seven nine. Sean Bet Ɔnti me wo be Ɛhɛ̃ alo Ahaa. Neyi ɖe teƒe yi ke woyɔ be Adido mea, amla lo

Gibson Pharmacy, ele Koforidua, Anglɔ Town. Amea sia ƒe ŋkɔ nye Shawn Bert Ontiment, vɔ nenye be mète ŋu ayɔ ŋkɔ kɔa wue agblɔ be ɛhɛ̃ alo ahã. Kɔ ame sia ame yi ke le teƒe ma. Ele kpɔ ge, ame yiwo katã le agogoa woayi ɖe Middock Chemical Shop, ye nenema ke nye Germanitɔwo ayi ɖe Bress Chemical alo Gakpe School, ye nenema ke míatewo le Ziɔƒia woayi ɖe Atsu Store Megbɔna, megblɔ be nenye be nya aɖe ku kɔ ɖe ami ya ŋutia, woƒe kaƒodzesie 0243648579. Mama, medo ɣi zɔ na wò. Mezɔ.
Mama ɖe agbe. Mezɔ ɖe ŋutiwò.
Mexɔ, me, mexɔ wò. Eva alɔ ɖeka, mexɔ alɔ ve. Mama gba mi de mia ƒo nu, mi de mia ge ɖe esrɔ ɖe ƒe o. Ehm, enuwo me dzidzem le srɔ ɖe ƒe o. Mie mamawo ƒe srɔ ɖe ɖa, eyi na dzi nyuie. Vɔ egbea medi be madze egɔme alea. Hafi míage ɖe srɔ̃ɖeƒea, mínya nyuie be le blema e, mía mamãwo media kɔ dzi o, vɔ wonɔa agbe didi. Womelia dɔ abe aleke míedɔ le eŋugbea o, elabe aɖoɣia amatsi aɖo nɔ ze me na wo le woƒe mlexewo me alo dzodoƒewo. Egbea nu mɔ megali o. Nu kawoe mía mamãwo wɔ be wonɔ agbe didi? Wona be woƒe srɔ̃wo hã wonɔ agbe didi ale be woƒe srɔ̃wo hã wote ŋu dia afɔkamelɔ̃tinuwo. Tɔgbi akpe ɛɛ madi matsɔ mɔnukpɔkpɔ la makɔ do gbe na mía nukpɔlawo ƒete ɛɛ Pekitɔwo ƒete, ame mi tɔ ƒete he kpɔ mi le Egbɔ me a gblɔ be o mama ɖa gbe yo kpɔ mía didi. Alane mi tɔ fete he na be me nya be mía ƒe program yi le he mía wɔ ekpe ɖe yo ŋu tɔ emɔ geɖe nu la, me de ma to mɔnukpɔkpɔ le dzi ne ma da akpe no fete ne ma do gbe na me do fia anyi no fete. E ma yi babia dzi tɔgbui e mía tɔgbui yo kple mía ƒome ama wo ɖe. Nyateƒe wo nɔ agbe didi wu mía egbe. E generation ye leke mie le agbe nɔe. Mía tɔgbuiwo nɔ agbe didi wu mía ŋutɔ. Nu ka ta wòle nenema? Mía tɔgbuiwo xɔ amagbe dzi se, wo woxɔ egbe dzi se, woxɔ eŋetike dzi se, e e e atikewo, atike, root, kple amakpawo woxɔ wo dzi se. Míeɖo ŋku edzi be those time míele ɖevi me la mía tɔgbuiwo ɖana Ama tsiwo da ɖe eze yibɔ alo ze dzẽ mawo me akɔ da ɖe dzodoƒe. Ama tsi kawoe? Míenya na ɛɛ mahogani alo woyɔna ɖewo tsɛ be dzometi. Wole zã. Woɖenɛ da ɖe anyi. Nene yɛ suku yɛ woyɔ be afɔa va nava xɔ no. Nene gbɔ. Ekeyi ɛɛ mí abe mía nyɔnuviwo la, ama tsi yí le nye eve ma tsi wonye atike mía mamawo tuna ɛɛ kafla wodona na mí. Aɖewo le míenonɛ, aɖewo le wofiɛ ɖe ŋati me ne mí ne míekpekpe ta. Nu mawo ƒete la, ena be mía tɔgbuiwo wotsi aƒe ku, mía tɔgbui tɔgbuiwo wotsi aƒe ku. Gakpɔ yi dzi yi ye womeɖu na enu ye tɔwo ƒe kuwo míele ɖuɖu gbee. Mía tɔgbuiwo ɖewo yina ɖe agble me ava ava a asi de, ato deku, aƒo deku ƒu tsi aɖu. Gake míagbea míeva le mí tɔwo ƒe wɔ de gago me kɔ da ɖe Sitɔ me wɔ anɔ anyi abe dzinu dzinu atɔ̃, dzinu eve alo ƒe ɖeka. Fi mi ava ƒle ava ŋu le gagoa me hafi aɖa aɖu. Nu ma tɔgbi te na mí le dɔ le eɖewo tse le míkɔ na wo kɔ de fridzi me. Mía tɔgbiwo ŋlɔnɛ tomatosi le gbe me alo ele woƒe gbɔtoƒoƒo. Míeyɔe be boƒovi alo gbɔtoƒoƒo. Batise ele fi mi. Fetri. Fetri. Mía mi batise. Hmm. Abe kɔsebe me ha me ya ƒe yi. Hmm. Ɖokɔme ɖe lɔ ho nyo o ƒe me kɔ me ge ɖe o gbɔ to kɔ me kpɔ o. Adime. Atise ete ame kɔ ve. Eke ne le kɔ nɔ kɔ ƒoƒu tsi na se be yes adime le du ye le. Ewu ye tɔ mi ba le ƒeƒe le gea be o kɔ kemika so o kɔ de me gɔta me tsi o kɔ de ma tɔ fete na mi le dɔ le le edɔ ma nye dɔ o le. le kuku kabakaba vɔ mía tɔgbe mɔli mele si gbɔ. Eɖo dzi gake mìagalé ŋku ɖe ŋu be ɖe tɔgbi mía tɔgbiwo ɖe wonɔ agbe nyuie le anyigba le edzi xe Mawu xe kɔ na woe. Wowɔ Mawu ɖoɖo dzi. Wowɔ Mawu se dzi. Enu vɔ̃ wɔwɔ mebɔ eŋukɔkɔɖi Enuvɔ̃ klitsu, enuvɔ̃ɖi ɖo kuku xe mía egbe viwo xe míele wɔwɔ gbɛ. Mía tɔgbuiwo mewɔ nuvɔ̃ mawo ta ɖe ɖe Mawu ŋku nɔ wo dzi. Mawu na wo woƒe anyigba mi dzi xe wole. Anyigba yra wɔe. Mawu yra woƒe anyigba. Mawu yra woƒe agbe ta la, agbe didi nɔ wo si. Gake mía egbe viwoe. Womebua mía ame tsitsiwo o, womebua mía nɔwo vɔ o. Biblia ŋutɔ gblɔe be, Bu fofowò kple dadawo be nànɔ agbe didi si ke agbe didi kple agbe dedie si ke Yehowa wò Mawu tsɔ na la dzi. Gake mía agbeviwo tse nu míewɔ o. Egbe ne yi ɖe social mediawo ene akpɔ ɖeviwoe anɔ nu ƒo le ame tsitsiwo ŋu, anɔ e. edukplɔlawo dzum. Ɖevi tukuiwo tsa tsi tre ɖe wo tɔwo ŋu le dzudzum. Ɖevi tukuiwo tsa tsi tre ɖe wo nɔewo ŋu le dzudzum. Eyi gbɔdome ko ne ɖevi tukui nɔ megble ame tsitsi nade be akɔrɛti la, woadzui veviɖe. Nu ma ƒetee menye nu yi ke de Mawu e mede mía dzi o tae ena eku le mía gbɔ dzi va. Evɔ mía tɔgbuiwoe womenɔ agbe makuku o tae mexɔse be nu yi tɔ ƒetee tsi yi.

wò kple srɔ̃wò. Srɔ̃wòe nye sister alo míanɔ Dora Amu yi mie wò kple srɔ̃wò ya miele Tabora Alhaji vɔ sokpuiawoe nènye. Ŋkɔe ame geɖe yɔna na wòe nye Bajienɔ. Míena mi fifteen Ghana cedis. Efo Christian Gbekle dena mi twenty cedis. Raphael Agidi ten cedis. Rejoice. ɖe gadzɔ he started rejoice ɖe gadzɔ eleven cds efo samson agɔdɔku ten cds eye mía nɔ vida terry eh, agbali forty cds ye nena mi efo david ameteku na mi ten cds ye nema ke nye mía nɔ alo ye mía nɔ alo mamawo katã ƒe mama

yi ke ame geɖe yɔna be Mama Vic ƒe dzigbeza. Ee, mía nɔya, Rev. DSP Mrs. Stella Ankua, ee, prisons officer nènye eye nèle Kumasi Central. Ebe yebia Yehowa Mawu ƒe agbe didi. Yetsi tre ɖe ye nɔviwo katã ƒe ŋkume be yewoƒe nɔ. E, míakpɔ e, nenye be nye, nye nu yio, nye technicians le nye kpɔme hã, mía nɔya nye ya, Mrs. Katso. Ekpena ɖe wɔnae ŋuti zi geɖe paa. Mrs. Cacho, Ẽ hã, ame yiwo medze si oa? Egbea Mrs. Cacho va TV dzi. Ame geɖe yɔna be Mama Vic. Ye nye ya kpɔm míele. Gbedagbe menya gblɔ na eya dzi nya me nɔ nye ya me be ɖe ne wòdzɔa, miganɔ ku ƒe gbeƒã ɖem o. Ne mia mamawo, mia nowo le woƒe dzigbeza ɖum a, miɖoe ɖa. Mi me le gaxɔla ame aɖeke si hafi le dzigbe zã eye wòshow m le TV dzi o hã, ɖoe ɖa na yɔamea ƒe ŋkɔ. Aɖo, ado dzidzɔ nɛ be nɔ wònakpɔ eɖokui le TV dzi be yeɖo dzigbe zã. Menye be wòaku vɔ hafi miava nɔ anyi anɔ ega kam be me be amea nate mi le maƒle aɖaka. Viɖe aɖeke mele emawo katã me o. Gbadagbanɔame yiwo katã kpe ɖe mía ŋuti egbea wɔnae wɔ ge mía, ɖewohĩ wò nya aɖe le eme va ge. Ke edze agba be egbea wò hã nàkpe ɖe program mía ŋuti. Míaƒe kaƒodzesi nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Míaƒe kaƒodzesi yi ke na kpele mía ŋuti ema le TV-a dzi. Mama míegbɔ va, míadze gɔme alea. Eŋe ɖetugbi yi ke wonye, wohi etɔ kple nɔ wohi ye wòɖo esrɔ̃ɖeɣi. Yehowa Mawu kpe ɖe eŋuti, ekpɔ srɔ̃ɖe, eva yi eyi ɖatso ƒe. Yeova ɖo atsuƒea, agbenɔnɔ le atsuƒe dze gɔme. Nuka kple nukae nye ɖetugbia ƒe dɔdea si wòle be wòawɔ hafi dzilawo alo lɔ̃xoawo kple towo kple vitasiwo kple srɔ̃a woaxɔe de eme alo woalɔ̃e abe esrɔ̃tɔ ene o? Nyo, tɔgbui akpe, e, míaƒe tee míenye be ne ŋutsu xe tsi hekpɔ nyɔnu heva ɖee. Míapɛtɛ mí hav e susu aɖe be eyi vevietɔ e ŋutsua enɔ kple tɔ kple ƒometɔ pɛtɛ vɔvɔ̃ ɖe ƒoƒu egie ɖe wo me eke eŋuŋaŋa ɖe ƒoku tse egie ɖo me tsia ta

Ŋutsu ya na tso a agble e nutɔ ƒete da ɖe anyi ava kɔ nyɔnu bubu be ye nye ye srɔ̃ yi kple ye na mlɔ xɔ me yi kple ye ga le agbe nɔ gbe ke ɖomɛ kura wo le bubu le aƒea megbe ye. Enuma la ekɔ na vɔvɔ̃ kple eŋu vevi ɖe kɔ da ɖe wo ƒometɔwo me. Elabena le ma wole vɔvɔ̃m be, Ŋ! Nyɔnui le he yobɔ vi ye kpɔkplɔ ƒe ve ƒe ɖe? Me gbɔ ŋutsua susu trɔ le yo ŋu gbe wa? Edzɔ na tsɛ. Eya ta yɔ nɔ o, eya ta vɔvɔ̃ ma le. Alɔ ɖe o, efo nye he nɔ suku fe he he tsãe. Ko ba ɖe nyɔnuvi le ɖe, nyɔnuvi le na na wa ga nɔ suku fe he nam fifia. Evi nɔ na yi be, Ao, yi vi ge le yi si. Tae enye vɔvɔ̃, ele ame, ele afi sia afi. Tae ewɔ nyɔnu ma wova ɖee. Ewɔe na woƒe agbagbadzedze nana be nu siawo ƒete naɖe ɖa. Nu ka nàwɔ aƒe ƒometɔ siawo woaxɔ de eme akpɔ be o wò ya nèle e to vovo na ŋutsu sue wɔe? Edze be ŋutsu ma hɛneva ɖee. Nàlɔ̃ na ŋutsu tsua nyuie ɖe.

Ta ne evinɔwo alo wo ƒometɔwo mekpɔ nu ma le wobo vi me o la, wonya, wokpɔe be ŋ-ŋ, nyɔnuvia la he yewobo vi heva ɖee. Mele bele na yewobo vi o. Ena yewobo vi le bɔblɔ. Yewobo vi le nu, enu ƒoɖi do, awu ƒoɖi do ta edze kɔtɛ be nyɔnua, ŋutsua ƒometɔ megblɔ woƒe nya di gbɔ. Vevietɔ nɔƒea kple nɔvia woma dia nya ta wu nyɔnua di be nadzra ŋutsu ye le ɖo. Egbedzi ne, ne ehe ŋutsua heva ɖe neva aƒeme la, ke srɔ̃nu alo nunɔamesi le ŋutsua si. Ewɔ nyɔnua ena kpɔkpɔ be nu nunɔamesi ŋutɔ ye va do go la, yealé be nɛ. Yeana wòage atsi ɖe edzi. Ne ŋutsu ɖe xe ɖe nyɔnu ɖe ɖe aƒeme ko, etsɔ ko ŋutsuawo nu siwo ƒete va wòle wɔwɔ basaa, nu sia nu le gbegblẽ. Ne ŋutɔ ƒete nèva tu ƒetee, ele gbegblẽe. Ena dze kote be eo ŋutsua, eo nyɔnua ɖe menye aƒedzikpɔla nɛ nyo alo mele bele na enuziwo o. Ɖo ne eva aƒeme be yeava dzra aƒeme ɖo yeava na nuziwo ne tsi ɖe edzi, yeava na tutu ɖo, yeana ŋutifafa ŋutsua. Kple susu be ɖee aleke xɔ wòle be nekɔ va dzo ne va kɔkɔ le dzo le nɔwo gbɔe ana gatsi ɖe wo si gbe. Evelia nu ka nagawɔ? Evinutɔ kple ŋutsua xe miedziyi. Ele be nalé be na ɖeviawoe. Ne wokpɔ ɖeviwo le go dome, wonya be yes ɖevi tɔ la wotso aƒeme, wobo nɔ ele wo nyi nyuie ɖe. Nana ɖeviwo wa nya wobo etɔwo, wo ƒome tɔwoe. Wo nya be eo ame ɖe nye grandma, ame ɖe nye grandpa. Nana communication alo lɔlɔ̃ tɔxɛ alo kadodo na nɔ ɖeviwo kple woƒe ƒome etɔ ƒome tɔ dome. Mayi be yeayi ɖe ŋutsua koko ta yi ma ana mɔ nyɔnu eviwo wa nya Ŋutsuawo dome ŋutsua ƒometɔwɔ mele sigbe ne le o sigbe pɛtɛ ena edze kɔte be menye nyɔnu nye nukuku di na ebo viŋutsu le ŋ ene eya mi ebo viŋutsu va ɖe o. Nu kɔkɔ yi dzi yi ne ŋutsu xe ɖewoe edze be naxɔ nɔ kple tɔ kple ƒometɔ pɛtɛ kɔdeme. Edze be nàkɔ nyɔnua abe wòe ŋutɔ ènɔ, nàkɔ ŋutsua etɔ abe etɔwòe nàxɔ nɔviawo ƒete kɔ de eme. Ɖewo ma yi fi mi xe woɖe wo tsoe yi etsɔ game. Etɔ nye bank manager, wò ŋutɔ nède suku yi ŋgɔ. Gake ŋutsu mi nèva ɖe etɔa agbledelae

Nàlɔ̃ na nyɔnua nàkpɔe abe wòe ŋutɔ ènɔ nene. Emɔ ka nu nàɖe lɔlɔ̃ akɔ fia nyɔnui le? Ne míeva ɖe srɔ̃ yi fiɛ ɖee, e, e dɔdeasiwo va sɔna gbɔ. Taɖewomahĩ ŋutsua yi ele agbagba dze be yeakpɔ aƒe dzi. Enu ziwo manɔ nu me, enu ziwo ma, ana fia be enu ziwo mele nyo nu ta ate ŋu aɖe eƒe susu viɖe tso wo ƒometɔwo dzi. Ewò nyɔnua ye na nya be ke aɖo ŋku dzilawo dzi nɛ be, Hm! Esrɔ̃ nye ega ye mama kpɔa? Ega ye wonɔ kpɔa? Ewe nanɔ ŋku ɖo nuye ke tɔwo dzi xe nye nyɔnuawo ha hiã woe. Ewe nanɔ ŋku ɖo dzi na woe be o edze be nawɔ le, edze be nawɔ le. Eke ye ewe ŋutɔ tse dze be communication alo nuƒoƒo nanɔ kpakple elɔxowo dome. Elabena ne gbɔe wome xɔ wome xɔ dziwò se be ne gbɔ ava wɔ nu nyuie ɖeka alo ava ava ava wɔ nuye ke yewo di yɔ. Ta edze be nanɔ nuƒo kple elɔxowo. To nuŋuo me la elɔ ho na nya be yes ame le la elo le le eke yi e build trust le kpakple lɔnxo lɔnxo wo dome ta ne ɖomahi ne etsɔ ne ba yi le nane wɔe wa nya be oh eda vi a Brian la elo le ta no o dra fɔe le la ele ta o la fɔ ɖe no ga yi dzi na tɔ na yi ko a ƒle nu a kpã na yi koko be yi srɔ kokoko na wɔ ŋɖe ke na yi lɔnxo ewɛ ŋtɔ. Ze lé te wònye yɛ ji ŋutsu xe ne ɖe heba le en de enjoy ne gbe ŋ. Ɖaa ɖaa la deme na nuku na na kpe da nɛ. Ɖa ma nye gbe ɖaka ko. Ma nye gbe ɖeka ko. Ke fie mía gblɔ nyɔnuwo ƒe tɔ. Ŋutsuwo hã ne wòdzɔ alea, ne wova kpɔ ame ɖe ƒe nyɔnuvi ɖaa, leke wòle be ŋutsuwo hã nawɔ hafi dzidzɔ nage ɖe nyɔnuwo gbɔ? Ŋutsu nyɔnu aɖe ƒometɔ tɔ gbɔ. Ehe, mi wi wu nyɔnuwo ƒe akpa dzi vɔ. Ele nyɔnua gbɔ kpa dzi be ne nyɔnua ŋutsua he dɔ nawɔ ne nyɔnua e ŋutsua wo kpa dzi. Si gbe ke dze be ŋutsua tsi ni wɔ ne nyɔnua wo kpa dzi tɔ wɔ mi. Ɖewo ma hi e kuxi geɖe le nyɔnua wo ƒome me. Ye akɔ va ɖe o. Ne wo ŋutsua ma te wɔ woƒe to kura bo tse yi. Ele be na wɔ ɖe. Wa vie ɖe.
Ne kuxe dzɔ le ƒomea me yi. Tsɔa ɖe le eme. Ne dzidzɔ xe le ƒomea me, tsɔa ɖe le eme. Ele be na na open ɖokuiwò be e wòmaganɔ abe leke nèle tsãe. Nàva enu ɖewo li hele nunyɔnɔ ƒometɔ me xe mele gbɔwò o. Wò tsɛ nàva srɔ̃ nu ma ƒoƒu ɖe. Wòmayi be wòyi wobe gbɔ yi womewɔ le ɖo mahi mía míedie sɔhɛme e kɔ sragbe ya wò nèdie e ku e Mebledagbe. mebledagbe ta mefia be ɖe míeto vovo mede be nu mede magblɔ nye ko nye be ɖe Nuɖo le xe o me nya kpɔ alo nuɖo le xe me nya wɔwɔe. Esrɔ̃ ɖeɖe ta la na tɔ ava eva zu mía eva zu mía e mía mía tse mía tɔ. Ta nu yike wɔ mí le la xe nye wonye nye nu nyuie ko. Edze be wò tse na wɔ. Edze be wò tse na wɔe. Ma nye mama ɖa gbe mí da kpe ne mama ma mí ga trɔtrɔ ga va mama gbɔ. Susu ma ta ne nye be ne nye ŋtsu srɔ̃ tɔ me na nusrɔ̃ wo kpɔ oa. Sean Bet Hereford dze agbagba be nàtsɔ eɖamedemia le dze agbagba be nàƒle ɖe akɔ na srɔ̃wò. Nenye be nènye ŋutsu ye ku zu be le mía kpɔm egbea ye mèna nu srɔ̃wò kpɔa, Sean Bet Hereford, ele be nàƒle ɖe akɔ na srɔ̃wò. Ama, ama tsi ya nu vovovowo le eme. Megblɔ be Ɖɔkta Betty ezã five years kɔ wɔ research hafi wɔ ointment kpakple míaƒe ami yiwo katã zã míle egbea nye Hereford ya. Exɔ dzigbɔɖi ale be Ultimate asɔ kpli míaƒe ŋutigbalẽ. Eɖamedemia, na manye nyanga, ʋli nɛ, ne li tsi vɔkɔa, ne si. Nenye be nèyina salon alo ɖawɔƒea, amia nenɔ asiwò, ne nàtsɔ yi ɖe teƒe ma. Ne ɖeviwo le suku yi gea, amie nenɔ asiwò, ne woanɔ sisim ɖe woƒe ɖawo me hafi anɔ suku yim, ale be woƒe ɖawo tɔtrɔ ge. Dzidzɔ el ami ɖe sia ɖe ƒeƒle ne ɖeviwo be ne wokɔ de ɖa me. Míenɔ mía tɔgbuiwo gbɔ kple mí mama ƒe ŋɔli nenema o. Egbea ye wòzu be medi be ne zẽ koa, enye míawo ŋutɔ míaƒe amagbe yi ke wozã le Ghana tsɔ hewɔe. Ye tae mele kafu na wò be ele be nàzẽ ɖo. Woƒe kaƒodzesi nye zero two four three, zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four eight five seven nine enumekuku ɖe sia ɖe alo nya sia nya yi ke nèbe yeabia tso nu ye ŋutia ne yɔ wa wole eme kɔ ge na woƒe woƒe kaƒodzesie ma meyɔ va yi. Dze agba be wò hã nàkpe ɖe mía ŋuti egbea. Mama míegayi dzia la, fifia míeɖe srɔ̃a vɔ eva tso ƒe. Eva ɖo atso ƒe vɔa eva kpɔ be srɔ̃wò yi ke nèɖea Menya nyuie be le esrɔɖeɖewo mea, míewɔ yevuwo be friendship, mízɔ azɔli aɖo adze si mía nɔewo ŋu afia va ɖe mía nɔewo. Vɔ fifia va ɖe ŋutsua vɔ, eva kpɔ be ŋutsua eyi ke yewo le friendship alo yewoƒe azɔli zɔzɔ mea, agbe yi ke yekpɔ le eme kple nɔnɔme yi ke me wonɔ eye wonɔ zɔzɔ mea, megale nenema o. Menya ŋutsua be ahatsu nu lae wonye o. Menye be ahasiwɔlae wònye o, etsana ɖe nyɔnu dzi vovovo, enuyiwo katã menyee o. Menyee hã be eƒe hadomegbenɔnɔ kple eƒe nuƒoƒoa mele nenem o. Menyee hã be eƒona nyɔnu, eva ɖi vɔ hafi eva le nuyiwo kpɔm. Nyɔnu abe ʋevi yi ke wohe eva dzɔ xo, eƒo ta ɖe eme. Nukae wòle be nawɔ? Nyɔo e tɔgbi ya kpe. Megbɔ na lo, nenye be enuyiwo katã gblɔ mi le fia eɖe ɖe fu na o ye nedi be yabia biabia ku ɖe ŋti alo miaƒe nufiafia yiwo le teƒea ye kpɔ be mede o yedi be yakɔ ɖe kɔ kpea dzadzagba naŋlɔe akɔ to ze dzadzagba ko naŋlɔe akɔe to 0503 0503 447550. Zero five zero three four four seven five five zero nɔmba yewo meyɔ nɛ o amewo buyɔ le mie yɔ mevava mo ne vie mevava go ahan ye phone in ha miaƒe susu ye ta mi ga le fo miaƒe phone line eʋu be amewo ayɔ nye be e fifia ne nye be wo ʋu phone line na na amewo yɔa wa nɔ to ɖom Woɖo koe le TV-a me. Ewɔe be nɔ fu ɖem le studio ye na be program ya nya nye megawɔnɛ o. Ta ne míxɔe de eme be míadzudzɔ numaxɔa, mífɔ line ŋu ge. Ta akɔ enu mawo katã to teƒe ma. Mama, fifia ege ɖe eme vɔ. Nukae wòle be nàwɔ? Tɔtrɔ yi le megbe megali o. Ege ɖe eme vɔ. Nukae wòle be nàwɔ? A journey of no returns. Ok, eh, tɔgbui, eh, le anukɔ ɖe me, esrɔ̃ɖeƒe ɖeke mele

emie le eh, boyfriend ƒe ma sɔ girlfriend ƒe boyfriend wɔe mhm. mesɔ sɛn ma ɖe kɔ wa ke mi ba ɖe sɔgbɔ ko ŋutsua gbe ba trɔ ba le gɔme de eke le ele gɔme de miaba me ɖeke kpɔe tsi na wo ŋutɔ ne kpɔe mhm. eke alo ba tekpla ƒe ado ɖe ta o ƒoƒo ba ge ɖe me ba zu aha tsu no lain e etsɔ nu geɖe gbɔ.

gɔmemasemase ma nava. Gake ne womete dze agbagba he hedrɔ̃ nya me le mia ŋutɔ mia ɖokui me alo he heƒo nu ne mia nɔewo hegɔme se he va wɔe le dziku ma me le ma la, ele ŋutsua me, ele wò nyɔnua tsɛ me. Ta leke he wò nyɔnua hena awɔ asrɔ̃ɖe ƒe dɔ ɖe sia ɖe ɖe? Mègate le egbɔ o. Dzikua le ŋutsua tsɛ me. Wòkɔ yi dɔ mee. Wòkɔ yi ɖe gɔ, wòkɔ yi gɔme. Wòkɔ yi ɖe eya ŋutɔ de du me. Eva tu nyɔnu ɖe, nyɔnua le nu ko ɖe fine, le asem ka ɖe kɔŋku me ɖe fine. Enu ma la atɔ na be srɔ̃ na ɖiɖi elabena dzudzɔ mi di wòle la mele kpɔ le aƒe me o. Ne eyi dɔ me la ka va va la, ekpɔ dzikuta la wotsi nɛ yɔ em yɔ eyɔ ŋkume doe, ŋutsua tsɛ yɔ ŋkume do. Ta dzudzɔ mi di wòle la ŋutsua mele kpɔ gbɔ ta ne yi ne yi gbɔ me ne va tu nyɔnua ɖe o le ŋkume kɔ ɖe hele lɔlɔ xe fiɛ xe le asem ka ɖe la, Wotsɔ susu na trɔ. Menye be ɖe ana nyo didi be ne ya ya de gɔme le bua ke yin. Situation me xo le la, wo gbɔgbɔ la edidi. Ta ne ŋu nyɔnu ɖe ke he nya konku me ɖe vi ɖe ko, egbo nyɔnu ma me dzegbe wa na wo a wa didi a da vo a da vo le dzi wo. Ne mi ga yi dzi yi, ŋutsu ɖewo le yi wo kpɔ be ɖokui be yewo me tɔn di ye nyɔnu, ŋutsu ɖewo le me tɔn di ye nyɔnu o. Wo ma tɔn a a ƒo nu a tse na nyɔnu be o me di ye o. alo wokpɔ be ɖeko be yewo me dze o, alo ne yewo di o la, woma lɔ̃ o. Ta nɔ yi gɔme si gbe ne wo va kpɔ nyɔnu yi ke xo nya te kple lɔlɔ̃ wɔ ne woe, alo alo le asem ka ɖe woe xe nya sio, alo xe nya wɔ dzesi ɖe ŋutsua nya kpɔe be ŋ, nyɔnu yi le enya diem ko la, ena wo fũ. Ma ɖase a mi eya tse wo fũ ŋ xlɔ, ehlɔ. Eye kpɔ be oo ok mi ame ɖe lɔ̃ ne nye tse, ame ɖe die nye tse. Enumamekpete la nana ŋutsua nafɔ vevie, ade kple egbɔ, ade kple gbɔdɔdɔ, kadodo ava ge ɖe wo dome. Enye ga yi dzi yi woga be e low e communication mele wò kple nyɔnua dome o alo nyɔnua ye edze ɖoɖo alo commitment ahan alo ahan aleke he nyɔnua hena anya be yeɖe srɔ̃ alo yi srɔ̃ enye yewo dodasi. Yi srɔ̃ wo nu hã hiã nye yewo do ɖa si ye na kpɔ gbɔ be nuyi le le yi srɔ̃ si nu le me hiã yi srɔ̃ woe me le kpɔ le srɔ̃ me o ta no yi gbɔme na me ɖe xe va sho that interest alo xe va sho care alo xe be wɔ abe ɖe o tsɔ le me na ŋutsua yi ŋutsua susu na trɔ le esrɔ̃ ŋu ava ɖo fimi ame mi gbɔ xe va le that care xe nɛ la ta ka se ne bia nya yi ete kpli dɔdɔ kpli. Gake nɔ dɔdɔ kple ŋuta me fia be ɖe melɔ̃ na srɔ̃ la ƒe mɔ ye ye fia sigbe ye ye dzɔ sigbe be ne dzɔ sigbe ya wodzɔ. Ne mi ga yi dzi tsia wo be eh need eh. Ŋutsua edie eh ŋutsu woe eh wodie be ne wodie be ne yo ma ma explore wodie be ne yo yo yo ke ŋkume ma yi sigbe wodie be ne yo ke ŋkume.

Wo wo fi ɖe daɖa ŋ xe ɖe dɔ zɔ yi ne wue xe kpɔ be xe fiɛ be o ya te wɔ le ya tɔ wɔ le ŋ. Quickly ŋutsua osu na tɔ trɔ ɖe e ɖevi ma ŋuti alo nyɔnu ma ŋuti a forget kura be yi srɔ le aƒeme labena ele tɔtrɔ di. Aɖo wo nye ɖeke xe ne gbe nu le srɔ gbɔ xe me ke eleke wo dɔ wɔwɔ me le, eleke wo dɔdɔ me le. Eleke wo wo wo nu hã hiã woe, wo nuɖuɖu, wo nudodo xe mèléa ŋku ɖe eŋu o, nèɖe asi le eŋu ko nu yi ke dze woe ŋutɔ ŋu wòle wɔwɔe. Ne wòyi gbɔ me heva tu ame ɖe xe wòle e enu ma xe wòva show those things xe nɛ ena ŋlɔ bla ɖe aƒeme ava ku ɖe nyɔnu mɛ e ame mɛ ŋu alo tsɛ wole ɣeyiɣiwo fia sigbe ɖomahii. Ame ɖe le ame ɖe mi le ɔfisi alo ne va ge ɖe evi e e e evisiti ame ɖe. Ya va zu be va kpla mi mi va tsi teƒe ɖeka mi le asem ka mi le asem ka le nu ziwo ŋu yi. Enu ma ya susu me wotsɔa ta nyɔnu ma natɔ wò enatɔ wɔ naɖe alo atɔ wɔ gesture ɖe wò tsi yi ne menya nya me ke henya lé ɖokuiwo heɖua ɖokuiwo dzi woe. Nate kpli evɔ enu ma ne nya wɔ dzra ka kpla me ɖe ko. Evɔ. Efia be ena enuyiwo nye nuyiwo ke hiɛ numɔwo tɔgbi vɛ. Akɔkɔ vɛ. Akɔ vɛ elabe. Adɔ ŋdɔ kple ŋtsɔ nɔ tsi womle teƒe ɖaka o. Adɔ adɔ ɔwɔ ta la ele do bubu me. Esɔ tsi le do bubu e do bubu me ta ele e ɖewo anyi wa e week e week alo wa month tse wa kpɔ. Ya ɖaka le fimi me va le sra kpɔ. Ya ŋtsɔ ɖaka le fimi le o o le yi le gbɔgbɔ. Eƒe ŋtsɔ wɛ ŋde fu ɖe se ɖe xɔ fɔɛ Wobo ɛɛ, wobo ɛɛ, ɛɛ, asɔ dze aglã. Ɛhɛ, woƒe ŋutsuwo dze aglã.
Woƒe ŋutsuwo dze aglã.
Nava, megbɔna, megbɔna, mí teƒe ma gegre. Efɔ Kristian amegã tsɛ nena mí ten cedis akpe tobo, Courage, kɔbla, 20 cedis. Wohã va ge ɖe hame azɔ. Ɛhɛɛ. Joseph.

Ishmael gagba, gagba alo gagba, 11 cedis, Filimo awulisu nenamee 50 Ghana cedis. Wo hã ate ŋu awɔe abe ale yi ke ame yewo wɔe ene. Menye ame aɖeke ƒe dɔdeasie wònye o, enye kpli katã míaƒe dɔdeasie wònye. Kpe ɖe mía ŋuti be wɔna ya nawu nu. Mama biabiawo le gɔme dzem. Amea ƒe biabia nye be, What is the best thing to do? Ebe nu kae nye nu nyuitɔ wòle be nàwɔ nenye be ame aɖe va gblɔ na be yekpɔ srɔ̃wò alo srɔ̃wò kple ame aɖe wole zɔzɔm. Amea va gblɔe na, nu kae nye nu nyuitɔ alo afɔɖeɖe kae wòle be nàɖe? Ele nyɔnu me? Ele ŋutsu me? Yewo tɔgbi akpe ɛɛ. Eya ya la, edzɔna le srɔ̃ɖeƒe ɖe se ɖe alo ne enye be ne èka ɖe srɔ̃ dzi lekeleklẽ klɔ tsɛ na ame ɖe manya be ate ŋu abu o, yekpɔ be yekpɔ srɔ̃ le mɔ ɖe nu kple nyɔnu bubu aɖe la, emi ɖeko ana wòanɔ abe woƒe agbe ƒe akpa aɖe edzɔ le yi me alo yeƒe luʋɔ le kuku. Gake ne wòdzɔ le yi, edze be nàxɔ dzigbɔɖi. Ate ŋu nye be amea alakpa da o le Ate ŋu nye be ameɛ di be yeagblẽ esrɔ̃ɖeƒe na wò. Mía nyɔnuwo me, womete ŋu doa dzi le numaxoxo me o. Gake madi be magblɔe be ɖee, ɛɛ in times like this, edze be nàgbɔ dzi ɖe anyi be wò ŋutɔ nàwɔ woƒe investigation. Wò ŋutɔ wò ƒe numekuku dã ku ɖe anyi. Mègabia ŋutsua o. Nyɔnu ma tsɛ xɔ be akpli ye le nua wɔ kura bu tsɛ, mègabia ɖeke o because eya mebe ɛɛ wonya meka wò o. Esrɔ̃ esrɔ̃ ŋu na kɔnse kɔnse kɔnsɛtrate ɖa bikɔs esrɔ̃ woe ɖe wo. Esrɔ̃ woe ɖe ga le va ɖe ga gã va ɖe wo tso etɔ kple nɔ gbɔ. Nyɔnuwo sɔgbɔ gake esrɔ̃ va ɖe wo ɖe kapel me. Nyɔnuwo sɔgbɔ ɖe Ghana zã gake esrɔ̃ ɖe kapel ko kpɔ. Ta ne nya ɖe dzɔ tse yi esrɔ̃ dze ko wa kpli koe nate ŋu adrɔ̃e wòadrɔ̃. Ta ne wozu lé yi gbɔdzida ye ne nɔ nɔnɔme ga bia ŋutsua wo. Ŋutɔ da ŋku ɖe anyi. Ne nàwɔ investigation. Na woƒe investigation nanɔ very sure be nyateƒee. Nanɔ very sure be nyateƒee. Ne ne magawɔe, yɔ srɔ̃ nabia be, O, esrɔ̃ nye kple gbeɖɔɖɔe kple ɖokuibɔbɔ ne nyɔnua nɔ ɖosi gbe ɖee. Míeŋlɔ ble be ɖo ɖe míve nyɔnu míenyo. Míeŋlu su be etsɛ mawɔe wòakpe. Ao, ŋutsuwo medi esi gbe o. Tabɔbɔɖokuiwo abe esrɔ̃tɔ vavã Esrɔ̃ megɛ nyɔnu ɖekɛ na awɔ nu xɛ tsɔ wa yi be o nyɔnu yi le nyɔnu yɔ yen. Bubu ɖokuiwo. Ao esrɔ̃ nyuie le mesi le ɖe nyateƒe ya ne le mɛ tasi ne be na va kpɔe be nyateƒe yɔ yen kple afɔmike ƒokotsu na ɖe gake ne menye wò ŋutɔ nya kpɔe kple ŋkuwò ko. Dze agbagba nàda ŋku ɖe ne wòle eme la, nàkpɔe. Ne mele eme o la, alo ne wò ŋutɔ mèxɔe se le woƒe dzi me o, ne me, me, mèle wo ke o la, yɔ srɔ̃. Ɖe kuku nɛ be, ŋ-ŋ, ele eme ɖe yie le? Nyateƒe ya? Ne ele eme, tasi. Ne nàtsi nɛ, ne wòle eme, nu yi ke tɔ he wòa, e, enu nyui tɔ he wòa, ahe vɛ srɔ̃ɖeƒee. Nàɖe eme nɛ ɖekaɖeka ne nèwɔ le ye, agblɔ nu le ŋunye. Ele agbe le míaƒe viwo gbɔ. Eyi ke si gbe sia efia be ele míaƒe srɔ̃ɖeɖe kɔ da ɖe ati didi nu. Nu sia nu ate ŋu dzɔ ta mègadze dzam be yeate ŋu nyɔnua yeava wɔ gegege ao. Gbɔ dzi ɖe anyi. Gbɔ dzi ɖe anyi. Eya be ebe ahosie menye mele eƒe bla ene vɔ etɔ̃ me.

Yate ŋu aɖia le. Ok, eh,
for dem, eh, tɔgbe dem, eh, tɔgbe akpe, eh, menye nugbegblẽ alo busunu wònyo be ne eh, ame ni ɖe ŋutsu ɖe ke he srɔ̃ he le si xoxo o. Okay. Gake edze be gomesese nenɔ anyi. Okay. Gomesese ninɔ nyɔnu gbãtɔ kple srɔ̃ Wo dome. kple wò nyɔnu yeye mi xe gbɔ dome. Dome. Mele nu vɔ̃ nyo ne woƒe subɔsubɔ alo woƒe eh, eh, tradition he menya tsatsitre ɖe ŋuwò ko. Ne woƒe subɔsubɔ menya tsatsitre ɖe ŋuwò ko. Dekɔnu wɔm mi le fifi le dekɔnu ƒe nya gblɔm mi Dekɔnu, le. ok, nye mese kpɔ miabo dekɔnu be menyo be nyɔnu ŋutsu ni ɖe esrɔ̃ o. eve lo esrɔ̃ etɔ̃. Aha. Ta nenye nenemae ɖe, emi e, Ate ŋu aɖi. ate ŋu aɖi gake miyi kple susu be yeyiya va kpe ɖe nyɔnu gbãtɔ ŋu ne yewodzra ƒea aƒe ɖo. Yeyiya va kpe ɖe nyɔnua ŋu kple nyɔnua e yi srɔ̃ la kple esrɔ̃ gbãtɔ ŋu ne yewo build a happy home. Nye be ɖe wòayi be yeyi ɖe ahi wɔƒe alo yeava xɔ ŋutsua le esrɔ̃ gbãtɔ si o. Míyi kple ɖokuibɔbɔ. Ne yi míkɔ nyɔnu gbãtɔ abe nɔvia nene, abe leke Xemiatɔ Awusatɔwo wɔe nene. Awusatɔ tɔ̃ ɖi esrɔ̃ eve, etɔ̃, ene. Gake ne ge ɖe wo dome ma nye ke nye gbãtɔ, ma nye ke nye evelia, manya be atsu siwo nyo. Gake ŋugbe be mía eveawo ɖe, míeʋã wo ale gbegbe. Ta ne mele nya se be o, eye yi srɔ̃ ye esrɔ̃ velia ɖe ƒe ko, ezu abe busunu nene. Ekpɔ mama makpe ɖe ŋutiwò le teƒea nu ye nɔ nu ma hem vem nye be zi geɖea, e, nyɔnuwiwo ke va yina va ɖia ame aɖe ƒe srɔ̃a. Akpa gãtɔa woawoe nɔ problema kriti. Elabe Kafra ne kpɔ nye ye nya be srɔ̃ le asinye ye bia ɖe nye ale be nanya nyuie be nyɔnu aɖe ye le be nam ye menya kpɔkpɔ me gbã ye mhm. wòdzro be yeaɖem mhm. mhm. ta ele be wò teƒea vava ne va te gbɔnya ele be nàkpɔ gbɔ nyuie be wò vava megahe problem va esrɔ̃ɖeƒe o elabena ebe wòhe problem vea teƒe ma ye ne dzagɔ le mawu dzi lae ma nyateƒe ye nye problem ye he mɔ le vɛ mele ku nyaka a be nye tsɛ yi ewe ŋutsu ma tsɛ he de ye ɖe srɔ̃ vɛ ɖeƒe yi ne bana kpa kotoku me ɖa
Efi edea ŋutsu ma ede le gome afi be yeaɖe nyɔnu ame eve. Ele klaro be yeaɖe srɔ̃ wòte le wòte le yɔe wɔ nɛ tsã. Ele klaro exɔ ɖe nɛ le asi o. Eviwo katã mi le dziɖe nu ŋgbãtɔ ŋu ɖe wole sukuyia woƒe ɖoƒe ɖe. Mlɔ ƒe le exɔ eve alo exɔ etɔ. Nyɔnua tsa va kpɔ teƒe ɖe amlɔ. Ne nyɔnua pɛtɛ hele asi wɔe ya fia be wote le wɔe ne tsa ta yi fine. Ne nyɔnua ŋutɔ tse nya da ɖe dzi da asi ɖe edzi be ya ɖu esrɔ velia ko evɔ. Efia be nenye be gɔmesese li ate ŋu aɖe srɔ vea gake ele be nakpɔ gbɔ be enya dzi nya ya me gbɔgblɔ na be ele be nakpɔ gbɔ be wò teƒe ma yiyia mege va yi create problem na esrɔ ya me kpakple srɔa elabe woli ko.

Vɔ nàkɔe ɖo ŋɔtinu ko ne nàgbɔ eya kɔ yi ɖe taƒu me. Edzodzoe ge abe magic ene. Ame aɖe li akɔta vena na amie, ne ke wòasese le eƒe akɔta, ne li sẽa be tete minitsa, edzodzoe ge. Nenemae wowɔ amatsiae ma. Nenye be nèli ko be yiyi de ga afɔ na wò, yiyi de ga asi na wò, yiyie, yiyi mele amegbetɔ aleke me o, wò ʋukawo mele dɔ wɔm nyuie o, Wò ʋuwo le alɔ̃ dɔm. Ehiã Sean Bert Ointment be nànɔ sisim ɖe teƒe yi ke yiyi de ga si nakɔa edzodzo ge. Sean Bert Ointment a woƒe kaƒodzesiwo nye zero two four three six four eight five seven nine. Mama.
Tɔgbui. Eh, Doctor Betty ye wɔ Sean Bert Ointment ya. Ebe ye meka ɖe edzi be ɖeke le aƒe me na wò. Nyateƒe, Ta ebe ye kple ma- ali le venye, ta nye ŋutɔ meɖo be ne meyee. Ebe, ebe makɔ ya na wò. Akpe.
Mava zẽ ava dze ɖase. Akpe, kakaka.
Míayi ɖe míaƒe biabiawo dzi. Ebe mama, ebe mama negbublɔ yi ɖe teƒe ma nyuie be, Emiwo nyɔnuwoa, woadz- ebe míaƒe nyɔnu yiwo va, woadze ŋe Gbesiagbe, gbesiagbe ko woadze ŋe. Eƒe mama yi ɖe teƒe ma elabe srɔ̃nye melɔ̃na be nenye be wòle tsileƒe mege ɖe edzia, melɔ̃na o. Ne wòle dzodoƒee mege ɖe edzia, melɔ̃na o. Vɔ nye hã nu ma tɔgbi doa dzidzɔ nam. Ta be nèyi ɖe teƒe ma nyuie. Ekɔ be mise, mise mɔ hoe, enu wòdi yeagblo gblɔe. Ɛɛ, megblɔe gake ɖe ɖewomaɣi edi be ne mígaƒo nu tso ɛɛ ɖewomaɣi star bubuwo lee. Ɖewomaɣi edi ne ma, ne ma, mate kpe ɖe edzi. Be menye nyɔnu nimla ene ŋutsu nimla nimlɔ dzi eya koe nye e, e, le, le nyawo nyateƒe me mama enumae le srɔ̃ɖeƒe gblẽ ɖe nyɔnu geɖe elabe mío ŋutsuwoe womenye o ŋutsuwo melɔ̃ mío ŋutsuwo melɔ̃na be nyɔnu nedze ŋɔ amlɔ dzi o ŋutsu aleke melɔ̃na o Enye nyateƒe matromatro ne information yes enye ekpɔ be enu mae le ekpɔ be ne nyɔnua no va ɖe srɔ̃ vɔa eva ɖo teƒe va ɖo ɖokui abe nyanga nyanga nyanga vɔ ekpɔ be ɖetugbivi sue yiwo va fifia mo fafam o me fafa mo fafam o ŋutsu aɖeke me le agbe me kpa o nyateƒe gblɔm le ŋutsu aɖeke me le agbe me fia ɖi elɔ̃ ko be wo edina ko be gbesi agbe kui srɔ̃ mla nyi kɔa kɔa dze ŋe anɔ mawu me kpɔm kɔa mlɔ dzia mi me dina o ena ha be ŋutsuwo be ŋuti vana kaba Ah, okay. Ye ta ŋutsu aɖeke melɔ̃ na o. Gake azu be nyɔnu yiwo ɖe mi va lea, nenemae dim wole. Ye ta wohã va le used to enuma be te ke aƒetɔ te nya ma gbɔgblɔ kɔa? Yes. Aha, enu. Ta ebe mi doli, ebe mi doli style wɛ. Ɛhɛn, ɛhɛn. Style wɔ le zã. Eye mía ŋegbetɔwo ɖee, wonyi mía le gbegbe be ɖe, ne mie kple ŋutsu miva yi aba dzi fiɛ ko ne va le ŋutsuwo teƒe ɖe le alo ne va le eh yovoawo be foreplay, foreplay alo ne va le eh eh numa ati titi ɖe ŋu ɖee, mie susu be woa a va fia be woa eh mie gble mía ɖokui alo ɖevi gbe gblɔ mie nyo. Ŋutsuwo nɔ xɔɛshi bia nya nuwo be teƒe ka srɔ numa tui ame kae fie wo. Ahan ŋutsu ɖewo tso le sigbe.
Yes. Ne, ne wonyo mile be numa xe wɔna srɔ wo ɖee, ahan. Ebe ah egble ɖokuiwo akpa. Yi ke nye nu yi ke ne gblɔ Aha. ekɔ ne wo nu ma ko epu ti Etsi nyɔnua dzo off. off.
Etsi dzo le nyɔnua me. Because nyɔnu ɖeka mele eŋuti ɔne medi be ɔne be yegblẽ alo ye wɔna ŋutsunya o. Ta ne nyɔnu xe lɔ̃ heva le ɛ asi li ɖe kafra woƒe Teƒe teƒe la ma mɔ yɔm ma yɔ mega ɖe yɔ- mega mega yɔ yɔ wa awo ofe. ya teƒe Ne teƒe aha kɔa. ne va le dzidzɔ do ɖe nu ma ŋu ne alo ne di be ya ya Ok ne me yi kɔ mese mese me. Mm. Mi mi da sile mi aɖo ko ne mi nɔnɔ kele mi mi kɔ mi kɔ wɔ ne mi kɔ wɔ. Ame ɖewo le ya wo le ready be ne yewɔ nu ma no bo sɔn ake yi ŋutsu ɖewo bo nu me vie. Wo be ah. Mhm. Tɔtɔ ŋutsu ŋutɔ ho bo ko krife krife. Fi be nya ɖe gblɔ ga la na ko puti nyɔnua off. A puti off o ya ne gblɔ gblɔ gba se a kɔnva si ne hɔn kɔ kɔ se le gbɔ me. Vɔ fi be mi ma mi nya nu ma wɔ hafi. Mi nye wɔ ɖe.

Míe, míexɔ e, enyagbe dzi se. Míexɔna nuwɔwɔ alo action tsɛ dzi se. Ta ne le Dzagagba hele bele na srɔ̃ le aƒeme he nɛ peace of mind he na dzi le dzɔe. Nyɔnu ya na tɔn yi an extra mile for you. Ŋɖe to tɔ mèsusu bena eo woe, eya awɔ na Ewɔ eo. na. Ok, ɖekakpui ya ƒe nyea ele eɖe fu ebe eh, good evening, ebe mama eh, to kuku ɖe ɖe me ebe ye srɔ̃ melɔlɔ̃ be ye ne dɔ kpli o. O! Yi eƒomeawo katã, wo dometɔ aɖeke meli fie ɖoa aɖaŋu nɛ ko si o. Gake biabiae nye be, Nukae dzɔ hafi nyɔnua medi be yeadɔ kpli wo? O!
Eƒoe e, tɔgbui e, nye tɔ ɖee. Eɖe, eɖena fu le srɔ̃ɖeƒe ɖe geɖe. Ɖewomahi. kuxi ɖe le nyɔnua ŋu alo ɖewomahi edze anyi ɖe nɔnɔme ne ŋutsu bubu le egodo. Wo be gbɔ. Mɛ mɛ mɛ mɛ ate ŋu be ɖewomahi lɔ.
Ne nenye nyɔnu xe le atsuƒe xe xe ɖeka va kpɔ ŋutsu bubu xe azu xe le ŋutsua ŋui awui ma esrɔ̃ mi xe le gbɔwòe magadzro wo. Eya nu kɔ ɖe wò nyo. Evelia ɖewo ma hin ɖeɖe teŋu nua ŋu esia ye esia ye ɖeka sia nyɔnu na bamla anyi. Ɖeɖe teŋu. Ɖewo ma hin ne wò le gbɔ dɔ ye le veve se se. Akpɔ akpɔ nye problem ɖe le nyɔnua ŋu. Eke ma di be ayi na nye ŋukpe nu ta ma di be ne ya de gblɔ na nyɔnua. Akpɔ nye eh kafra dɔlele ɖe. Alo ec abe alo naɖe within. Alo elo kura ƒe woma nye dzidzɔ yi ke ŋutsua me dodom ne nyɔnu vevesese aɖe le nyɔnua me. Eya tse le eme.
Vevesese vevesese vevesese eko be mía nyɔnuwo ɖe mía le emotional when it come to mía le very weak in that. Aƒe nyɔnu he na tɔn awu ɖokoe akɔ ɖokoe na he na a a a enjoy.

Mele dzidzɔ, mele dzidzɔ do nɔ mele nyɔnua hiahiã wɔ nɛ oe. Nyɔnua matɔ ɖe asi ɖe eɖokui ŋu na wò o. Anu kura ɖe kpɔ de dziku nɛ. Aɖo kura tsi ne le tsɔ dome he gbɔe. Emu, mele tsi kura tse ƒe be amla anyi o. Makɔ eɖokui na gbeɖegbeɖegbeɖegbeɖegbeɖegbeɖe o. Mama dze agbagba nàfiam mɔ ka dzie mato ado dzidzɔ na srɔ̃nye. Oh, ok.
Ehã. Aƒe, ewɛ ŋutsu, he natɔ ŋdɔ dudzɔ ne nyɔnu ɖee, esrɔ̃ ɖee.

Nana mi thirty cedis. Frank, Manyo, twenty cedis. Ne mia ame yiwo katã miaƒe ga me va, ne ga me va etsɔ mele miaƒe ŋkɔ yɔ ge, mele wo kpɔ. Ke le nye kpɔ ɖe TV dzi, nyam le mi kpɔ le gbɔgbɔ me. Medi be ma da kpe ne Sean Bert Ontiment le woƒe agbagba dzedze ta, ɖe susu ma ta mele woƒe eɖamede mia tsɔm hele wo fiam le gaƒoƒo ya me. Mebe ye ya nye susu etɔ mele nuƒo kɔm tso ti. Sean Bert Headfoot. Woƒe kaƒodzi sie zero two four three six four eight five seven nine. Sean Bet Head Food be be ɖe ʋeʋe madeamedzi alo nɔɖame ne mía tɔ nyɔnu aɖewo. Nyɔnu aɖewo wowɔ kekekeke. Ame aɖe li ne vu ɖe akpɔ be nane nɔ ɖame abe nane ʋeʋi aɖewo le tame nɛ. Ŋku aɖe le esi. Tamefufu. Ahan, hamefufu. Tamefufu. Tamefufu. Ahan, susu ma tae wowɔ Sean Bet Head Food. Ne enye be nèle ɖa vum ye ko le nu mɔm kpɔ le wò tame be tame fofom kple toto me, zã amiya ne wò ɖa me nakɔ, nadzudzɔ enu ma wɔwɔ abe alɔ ami ami xɔasixɔasi ma nɔ zazã ma me dzi wode ge o. Dze agbagba na zã Schomburgk Health Food-ia. Woƒe ŋkɔe nye Ɛhɛ̃ alo Ahã. Woƒe ŋuwoa, saloon car vi suesuesue ma ko zãm wole. Wole teƒe ɖesiaɖe le dukɔa me. Enue hiẽ ko nye be, teƒe sia teƒe nèle, wobe neyɔ yewo. Ne enye be Amea mele teƒe ma o yewoaɖo ge la o zero two four three six four eight five seven nine mama enya mamlɛtɔ ama be amɔka dzi ato ado dzidzɔ na ye srɔ̃ ye nye aɖaŋuɖoɖo. Ɔ oh, eƒe ɖate ŋutɔ dzɔ le srɔ̃a te be efia be nawɔ eƒe nuhiahiãwo pete nɛ. Nuhiahiãwo eka kple kawo? Nuhiahiãwo e wo nuɖuɖu, wo nudodo, etɔ tsi nadza agbe na nu kuɖo dzi ne esia yi be ye lɔ̃ nɛ. Mègawɔ nuɖeke ne esrɔ̃ ni suspect be ele gbɔmede o.
Mama babiawo katã va fifia akpa gãtɔa wonye voice ya mɔ wɔ audio wɔ next week ale be na gbuglɔ va na va wu programme nu me tɔ tɔgbi akɔsu adelea nenye be nye me yɔ ŋkɔ ye ɖo mia la ne nyi tsɔ yehowa mawu lɔa egododo le ŋti eme ne nyo na amesiame bye bye.